Hwɛ, wɔ ba a wosɔre a wo ne wo kunu te na wode wo kunu asɛm duru abɔnten na wode wo kunu asɛm duru ɔda fufuo fie wode wo kunu asɛm duru ɔsɔfo hɔ wode wo kunu asɛm baabiaa wode wo kunu asɛm nenam wonyɛ ɔba papa wompɛ no a mɛnyi ne sika ni ɛnkɔfa problem ma wo ho so mimi sɛ no ɛsiesie tumi fo nti tam biara no ɛna Suro wɔ me mu. Suro wɔ me mu paa sɛ ah mesi a mesi yɛ brɛfoɔ a mimi yɛ m'adwuma. But odɔ ne deɛ a.
Ɔpɛ ne deɛ a ɔsɛ ɔgye die sɛ yɛ ɛyɛ ɛyɛ yɛ a ɔbɛhu. Ɔbɛhu ɛyɛ ɔdɔ.
Ɛyɛ ɛyɛ yɛ ɔbɛhu baabi. Ɔbɛhu ti na sɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔkɔ.
Hwɛ na ɔmpɛ me deɛ na ɔgye sika bi deɛ. Mempɛ wo na sɛ mehwɛ na sɛ mempɛ wo deɛ a me wo sika mempɛ. Ah okay. So ɔte ase? Akwadaa ho daakye a na n'ani agye. Ɔpɛ ne twɛ n'ani a na ne werɛ aho. M'awerɛho sɛ mpa na mekɛn me ntam kɛseɛ. Yo abusuafoɔ, me din de Deacon Richmond Dua a mewɔ Bremen, Germany, na ɛnɛ da yi nso so yɛ Nkuranhyɛsɛm dwumadie a afe wei mu ne afe a ɛba nyinaa mu yɛde brɛ mo live wɔ Rich Praise TV a ɛwɔ YouTube. Mesrɛ wo sɛ ayɛ a program bi sei no bɔ mmɔden sɛ wobɛtie. Program bi sɛ no, bɔ mmɔden sɛ wode wo ho bɛhyɛ mu. Program bi sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtie afa mu aba. Ɛfiri sɛ, ɛyɛ nkuranhyɛ nsɛm. Nkuranhyɛ nsɛm, ɛno na yɛtie. Nkuranhyɛ nsɛm, ɛno na ɛreboa yɛn abrabɔ asiesie yɛn. Ɛnɛ mmerante ne mmabaawa, yɛhia nkuranhyɛ. Ɛnɛ mpanimfoɔ yɛhia nkuranhyɛ. Wo nua bi hia nkuranhyɛ. Wo story ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa no. Your story, my story can encourage somebody in this life. Ɛbia na obi pɛ sɛ ɔnom aduro ku ne ho. Ɛbia na obi pɛ sɛ ɔhyɛ ne ho akɔmfo wɔ awareɛ mu. Ɛbia na obi pɛ sɛ ɔdi ne ho bɔne wɔ abrabɔ yi mu. Yɛn nkuranhyɛ nsɛm. anaa wɔn nkuranhyɛ nsɛm no, ebetumi aboa saa onua korɔ no ama awudie a ɔpɛ sɛ ɔdi ne ho no, watumi agyae. Nyame ɔnhyira wo sɛ wabɛ join yɛn. Follow yɛn ɛwɔ YouTube, Rich Praise TV. Ɛyɛ nkuranhyɛ nsɛm dwumadie ɛna yɛtie yi. Ɛnɛ da yi nso so, manya ɔwɔ kɛseɛ ɛwɔ me ntam a mepɛ sɛ me ne no twetwe nkɔmmɔ kakra. Ahaa, enti mesrɛ wo sɛ Pɛ baabi tena, didi dam na yɛ dɛn? Na tietie nkɔmmɔ yi na ɛbɛboa wo na ɛɛ ahyɛ wo nkuran. Ha, nti mepenkyɛn no na agya wabɔ ne din na atoatoa so. Na menhyɛ sɛ wodwɛn yɛ. Akwadaa hu daakye a na n'ani agye. Ɔpɛ ne twa n'ani a na ne werɛ aho. Mara ho sɛm paa na mekɛn. Mentam kɛseɛ na mebɔ so yi.

yɛto yɛn nsa frɛ wotumi yɛ dɛ ɛbaayɛ haa dwumadie soso yɛ nkuranhyɛsɛm dwumadie na sɛdeɛ wankasa wahunu no no na wodin de sɛn hmm.
mede medin deɛ dɔɔso wow medin dɔɔso
ɛfiri sɛ me papa de me toɔ maame mhm. Mhm. nti de mɛpa na ɔpɛm asɛm paa wow na nso ɔde me toɔ maame nti no na ɔpɛm asɛm nti no ɛdin ne deɛ ɛdɔɔso ɛdɔɔso Agya, yɛfrɛ me Akosua Boadu a. Number one.
Number one no no.
Akosua Kosua Mansa, number two. Dinoris, mm-hmm. number three. Number three. Yɛsa fɛ me mama. Mama. Ankasa ankasa. Number four no. Four.
Wonderful, wonderful, wonderful.
Nti medin ni deɛ ɛdɔɔso. Ɛdɔɔso. Ɛdɔɔso. Ɛdɔɔso pa. Edin deɛ ɛdɔɔso. Ɛdɔɔso. Ama kae saa tama no yɛ wɔ school no. Ah. Sɛ ɛɛ eh, class captain ɛretwetwe eh, names a, ɔmo a ɔmo din dɔɔso no, otumi twere na ne buku mu nyinaa asa. Ɔn teacher ne kura ɛbɔ ana ne bu afu. Wada aseɛ. Dinaris, Akosia, Boadu, Boaduwa.

Adeɛ a ɛnyɛ bia na ma delay afiri so. Wa delay. Na ma delay.
Wo delay te anaasɛ wo delay? Me delay te afiri so. Sɛ nyɛ. Eti delay anaasɛ eh, delay? Delay.
Wo delay me a na ma yi wo afiri so. Aha, okay.
Wahu. Ah, ɛwɔ abrabɔ ni mu.
Ɛwɔ abrabɔ ni mu. Te ɛwɔ sɛ me yi wo firi so. Wo delay me. O yi firi lane so. Me yi wo firi lane nim. I see.
So wahu. Eh.
Ah, ebi sɛ yɛ kɔ yɛ nim. Yɛ kɔ yɛ nim.
Yɛnkɔ yɛn tebea mu o, yɛkɔ yɛn anim. Ɛnɛ baabi a nyamesom ne abrabɔ no akɔduro no, nti sɛ woankɔ w'anim a, na waka sɛ wokɔ w'akyi a. Wobɛyɛ mistake.
Wobɛyɛ mistake. To obi a ɔbɛ delay obi a ɔbɛ delay. Ayi, o sɛ mi delay. Ɛnɛ ɛnɛ ɛbɛyɛ didi because delayed and delay. Sa, oh. mede ne nyinaa afrafra wonderful wonderful mama uh, delay na menhyira wo ɛdi ne deɛ yɛka sɛ yɛbɔ a mm. adeɛ bɛkye na eh, na eh, ɛyɛ ghana

wow mm atwuma kurofrom ɛhɔ na afiri ah wofiri hɔ a na ɔkɔ nkaeɛ mm eh, ɛhɔ na ɛwo wa nkasa ɛhɔ ana ɛwo dabi ɛwo mi kuma se yɛwo mi south south central so south central so a eh, na ɛbɛn sɛ na kɔ pie mu wɔ eh, nkaeɛ hɔ no ɛhɔ na me maame ne mu firi ah, nti wo deɛ yɛanwo wɔ hɔ yɛanwo me hɔ me maame mma nyinaa yɛanwo obi a wɔ hɔ yɛwie nyinaa me kuro mu deɛ a na ɛyɛ hɔ

Hey! Ɛne ɛne ɛnyɛ asɛm ketewa. Gyae. Hey! Ti yɛ bɔ mmara.
Ɛkuade. Sɛ sɛ sɛ oh. sɛ sɛ mmara ne nko ara. Ɛwurade ɛnyɛ easy. Oh. I love that.
Yeah yeah that's good. Yeah ɛbɔ mmara ne. Ne ɛbɔ me mmara ne.
Oh mm. ɛne ɛne mene mene nkurɔfoɔ. Yes. Ɛyɛ free paa.
Ɛne mene nkurɔfoɔ yɛ free. Firi sɛ mepɛ nnipa asɛm. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Pɛ nnipa asɛm. Oh, yeah. Memfa ho si a wosi teɛ. Yeah. Deɛ wotie biara mepɛ w'asɛm. Mm-hmm. Sɛbio nnipa yɛ nsɛm. Yɛ nsɛm. So ho. Mm. Na woba koraa na sɛ nso wobɛhu sɛ wɔn mu a me ne wɔn mu di agorɔ koraa wɔbɛtumi ka sɛ na wo koraa mpo no mama adɛn. Mm. Wei a wo ne ne di agorɔ wei ɔfata. Ɔfata. A ɛsɛ ɔba wo ho. Wei ɔyɛ hwan ya. Wei ɔsɛ ɔyɛ hwan ya. Ɔba dabɛn. Ɔba.
Oh, kyɛ sɛ ebi wɔ kɔ a wohwɛ ne ho a. Kyɛ sɛ.
Ɛho kyɛ sɛ woma wɔn ɔmma wɔn nkyɛn. Mm. Nanso so me saa nipa na me nso mepɛ. Nso pɛ. Yeah.
Mm. Saa nipa na me mepɛ firi sɛ kyɛ sɛ wo ho ɔtan a wo ho nyɛ ntan ma me. Mhm. Ɛwɔ sɛ metwe wo bɛn me. Mhm. Me ne wo di nkɔmmɔ. Me ma wo aduane di. Wow. Mema wo nsuo no kyɛ sɛ mɛyɛ wo biribiara mema wo ataadeɛ ahyɛ mema wo mpaboa ahyɛ mɛyɛ wo biribiara nti me no menim nipa tantan na menim nipa fɛɛfɛ mhm, me menni nipa tantan hwɛ wo saa wo sɛ na weyɛ ɔba dabɛn oh. akwadaa ho daakye ana n'ani agye ɔbɛne twa n'ani ana ne werɛ aho mara ho sɛm paa na mekɛn mentam kɛseɛ na ayɛ ana wohu ne sɛn wɔn a wɔsɛ nipa mu no Wohu wɔn sɛn? Sɛbio yɛ na ɛfa no mehu so ɛnkyerɛ ho ka ho ɛna ebi wɔ hɔ a ɛhomɔborɔ ni wɔ mu mu. Wɔn a wɔsɛ nipa mu no. Ya. Ɛhomɔborɔ ni wɔ mu. Ɛni wɔ mu mu.
Because sɛ ɛhomɔborɔ wɔ mu a sɛ nipa nsi tie biara no ɛwɔ sɛ wofa no. Fisɛ wofa no a woyɛ ne yie a ɔbɛyɛ yie. Ɔbɛyɛ yie. So wahu? Mm. Obi nam obi ne obi nipa no ohia mmoa. Mm. Onye obi a ɔbɛboa no. Ɔbɛboa no. Nti sɛ wɔbɛn wo mhm. na sɛ wobusa no mhm. nsɛm bi mhm. na ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu a wotumi sɛ nipa no ohia mmoa. Ohia mmoa. Nti wɔsɛ ɔboa no. Wɔsɛ ɔboa no.
nanso apam no. Saa woso wɔpam no ɛsɛ wɔpam no wɔkɔ yi ɛmoa no bɛ ɛfiri hene fa ɔkɔtena baabi basaa. But mama I think sɛ sometimes eh, ebi wɔ hɔ so ɛne sɛ ebi a eh, ɛmoa no bi na ɔntumi mmoa no o. Meke wayɛ obi bi pɛn ama obi so show no wɔ mo ano. Enti ɛba no saa na sɛ ama nnipa ho afo no, papayɛ koraa yɛ ne den. Nti na ɛwɔ sɛ ɔfa ho na ɔde siesie mu. Anaasɛ ebi a like ɛɛ ɔtete nipa no mu. Nti wohu ne sɛn? Hmm, ɛma. Mhm, Dike. Mhm. Yɛmfa ho papayɛ a wobɛyɛ nipa a wobɛyi wo bɔni ayɛ. saa.
Sɛ wofa no saa a, wonyɛ obi papa da. Nyankopɔn, Yesu Kristo, ɛdeɛ bɔne, ɛdeɛ paa ne yɛmfa nyɛ no? Yɛn eti wei, hwɛ yɛ hwɛ, wɔde yɛ pɛn ma yɛn, yɛyɛ nneɛma basa basa basa basa basa basa, yɛdi n'atam, deɛ wɔyɛ ama yɛ yɛ abrabɔ mu yi koraa no yɛsɛ wɔnyɛ hwee. Ti deɛ woyɛ biara no ɛwɔ sɛ wokɔ so yɛ papa no. Yes ɛmmerɛ ɛmmerɛ papa yɛ da ɛmmerɛ. Ɛneɛ ɛneɛ ɛba no saa sɛ ebɛtumi agye receipt.
Sɛ nka yɛ receipt wɔ hɔ deɛ a. Yeah because nka yɛ nka yɛ paa. Oh because because ebi deɛ soso paa. Oh yeah because yeah oh yeah because ɛɛ mm. eh, obi obi na ɛka n'asɛm sɛ ɛɛ eh, woyɛ papa a ɛwɔ sɛ wogye receipt sɛ de bɛyɛ daakye bi no. wode bɛka asɛm. wode bɛka asɛm na ɛno no ɛho ne sɛ ɛyɛ. na receipt yɛ wɛn.
Hwan na ɛde receipt no ma wo? Sese yɛgye receipt a, wobɛgye? Me deɛ me memfa receipt no nyɛ hwee because meyi m'akoma mu na mede ayɛ papa no. Wonnye receipt?
Wonsan receipt?
Mesan sɛ mesan akɔgye afi nipa no hɔ anaasɛ? Sɛ wɔn nipa no san sɛ ebi a, ɛ Akwasi mɛnsa. Kwadwo meyɛ meyɛ ɔpapa nti san receipt na mengye ma menye ntoo sɛ next time bie mu no mhm. wura efi ho na wobu anim tia sɛ menyɛ hwee maa wa receipt nie wobɛyɛ bi. menyɛ because kyɛ sɛ nipa no ne wura efiw na sɛ obu anim tia a fa ne bɔ ne kyɛ no ɔnkɔ wode ɔyɛ ɔpapa ɔyɛ ɔpapa awie deɛ ɔwɔ soro hɔ n'anim. saa ho.
yes yɛyɛ nipa dasani no yɛ yɛn ho o. obi ayɛ bɔne pɛn.
me de bɔne deɛ yɛde yɛ me daa meyɛ papa ne wia ne ayɛ me bɔne daa. nti gye receipt ɛ.
oh ɛto hɔ.
receipt megye ɛne ankasa ka me dɛn bɛyɛ ma. saa. mfasoɔ bi ani so sɛ mɛgye receipt ama me dɛn ma yɛ ma. because obi se obi sɛ ɔno deɛ efiri ne kuro yi. ɛɛ ɔkɔtɔ receipt aba bɛto hɔ ɔyɛ ɔpapaa na ɔtwerɛ. ɔyɛ baabi ebi bɛyɛ ebi wɔ hɔ sɛ ebi wɔ hɔ no ɔyɛ anyɛ n'akoma mu a mm. nyɛ n'akoma mu na ɔde yɛ ah, so ɔte anyɛ n'akoma mu a ah, nti na obi a wafiri wo pɛm mm. ɛsɛ wo yɛ obi papa deɛ yi deɛ ɛwɔ wɔn adwene mu nyinaa firi hɔ na wo yɛ wo papa no yes Deɛ ɛwɔ w'akoma mu no na ɛsɛ sɛ woyɛ ma obi a, yɛ ma no. Yɛ deɛ ɛwɔ w'akoma mu, deɛ w'akoma ɛhwehwɛ no sɛ wopɛ sɛ woyɛ ma nipa no, yɛ ma no. Na deɛ wontim nso so ɛ?
Deɛ wontim ma nipa no ho sɛ menni bi, wonni bi a, mm. ma nipa no ho sɛ wonni bi. Ah, okay.
So ho, ah, wonni bi, wowɔ obi so wama no. Ɔsɛ menni bi. Menni bi. Sɛ nipa no tirim ɔden. Ebi wɔ hɔ nso a ɔde ne ti mu na ɛdi wɔn ma hwɛ o. Ebi wɔ hɔ nso a I think sɛ one of ɛɛ story bi baeɛ ɔho. Aberanteɛ bi a ɔyɛ obi papa na ɛɛ ɔyɛ ne papa no wieɛ no because of payment no a ɛbaeɛ no receivement no akatua no a ɛbaa ne nkyɛn no ɛma ɔde hyɛɛ ne tiri mu sɛ ɔno deɛ efi nnɛ kura yi paa obi koraa no a ɔbɛka sɛ ɔnni bi Enti no, wohu no sɛn? Ti wowɔ bi na wobɛka sɛ wonni bi a, ebi ne nipa no ɔwɔ ahokyerem paa. Deɛ obi ayɛ wo nti, wode kɔyɛ obi. Ah, okay. Deɛ obi ayɛ wo nti, wode kɔyɛ obi. Na ebia na wɔn mmoa kakra na de bɛma nipa no bɛgye ne kwa. Mm. So ahu ɛbɛgye ne nkwa nti deɛ obi yɛ yɛ nti no wode kɔtwa obi ka na nipa no awu. Ne deɛ mmoa.
Saa na ɛteɛ.

Mmarima nyinaa yɛ the same. All men are the same. Nso sɛ kyɛ nyinaa ne pɛ. Ɛnyɛ pɛ. Nti hu ne sɛ saa kasa no a yɛka sɛ ɔbɛbu hɔ a meken eh, ɔpawareɛ. Mhm. Ɔn, na bɛrima bi abɛse ne pɛ, o, oh, maame mesrɛ wo mepɛ sɛ meware wo. Me ne wo tena ase bɔ bra. Wobɔ sɛ lady no tumi hwɛ bɛrima no anim si ya o, ne ti so. bɛsi ne nan ase ɔsɛ wo so nam ne me ayɛ a metumi hu sɛ yɛkɔ bi o sɛ mamani o ɔsɛ wo so nam ne me na na na na mɛma nyinaa saa na moteɛ all men na ɔde borɔfo aba all men are the same ɛti no sɛ ɛsɛ tia nya ɛnyɛ pɛ deɛ a ɛneɛ mɛma no soso sɛ ɛnyɛ pɛ o maame ɔmo nyɛ pɛ mo nyɛ pɛ ɛdidam Ɛde dɛm. Sɛbio, bi a wo ti, wo ti yɛ yie deɛ wokɔ akɔnya, ɛneɛ nea wofa baako pɛ no a, ɛneɛ wo ti akɔyɛ yie. Bi a baako pɛ no a bɛfa no, ɛno ara no no. Ɛno ara no. Mm, obi wɔ hɔ nso a, wobɛfa bɛyɛ sɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Wonnya. Wonnya. Wonnya no saa, nanso so no, ama mmarima no asuo a wɔawie no. Wokɔfa deɛ ɛtwa toɔ bi no a, wotim hu sɛ, ah, wei deɛ ɛkɔ yie. Wɔwuo mu ɛnkɔ mu ɔno anam ne na ɛbɛtra. Wohwɛ a, deɛ na ɛma no tumi ba saa sɛ ɔbɛ bi wɔ hɔ a, bɛrima ne no bɛyɛ ayi ara, bohu sɛ akyire no na te sɛ, te sɛ waprɔm sɛ no so na amma so. Ayɛ a na deɛ na a na ɛtumi ba no saa. Wo, wo, like, wo nsusuiɛ mu no,

Me me me nwaa no o. So medidi no kyɛ sɛ medidi no aha no kɛkɛ. Ɔbɛfa wo ɔbɛfa wo kama no a meka sɛ wo wayi w'akoma mu koraa a wo ne no te o. Nanso no de ne nneyɛɛ bi a ɔbɛyɛ no ah wotumi hu ade koraa a wo so de ayɛ no o. So nneyɛɛ no a ɔbɛyɛ akyerɛ wo no kyɛ sɛ wo koraa wonte aseɛ. Okay.
So ho na yɛ sɛ bɛrima no wɔwɔ adwene bi wɔ n'adwene mu. So ho? Nti wo ara wofiri sɛ wohwɛ deɛ barima no reyɛ na wohwɛ ne nneyɛɛ no na wohwɛ deɛ wɔreyɛ ma ne ntɔso. Tɛmpa no ara na woatwe wo ho. Oh, Bible se me ngya aware o, na wotwe wo ho ayɛ dɛn? Oh, yɛse wo nsa baako ha wo a, twa twene. Oh. So ho? Nti ɛwɔ sɛ wotumi twa twene? Ah. Na paapae ɛ deke seesei ɛtu e sɛ ɛ mɛfa no sɛ me ne me kunu te menwaree no wo deɛ mɛfa no sɛ menwaree no menwaree no yɛtwe mpena ne mpena a yɛtwe sɛ nka nka mpena no mu ara na nka ɛde awadeɛ no ba mu o Yeah.
Mm-hmm. Na yɛte wei sɛ yɛhwɛhwɛ yɛ steady steady yɛ ho yɛhwɛhwɛ yɛ ho kakra nkakra nkakra na mimi fi sɛ mayi makoma mu a me ne wo te. na mebɔ ɛɛ ɛyɛ na mafo mebɔ wo mɛmo ato aso ɛyɛ na mafo ka steady no bible steady sɛ na sɛ deɛ. ase yɛ steady yɛ ho. sɛ yɛhwehwɛ yɛ ho. yɛhwehwɛ yɛ ho sɛ hwehwɛ no ɛɛ usuban na mesu mesuban yɛhwɛ mehwɛ usuban na nso hwɛ mesuban. So wɔn sɛ efi sɛ deɛ yɛbɛti mmienu no yɛbɛtumi de saa suban no mmienu tumi de aka abom ɛtumi de aware a.
because ah na bebree na ata yi so borɔfo no ti no mpɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu yɛ sɛ dɛbɛ a yɛde bɛte ase sɛ study no. te sɛ mehwɛ wo suban mhm. na wo nso hwɛ me deɛ. suban aha nti no yɛ wo suban no yɛ. Mhm. na me sɛ me suban no yɛ deɛ a mefi sɛ ɛbɛkɔ yie. bɛkɔ yie. na mekasa yi. Bɛrima yi, mhm. yɛtwetwe mprɛn na sɛ wo suban no ayɛ biribi a ɛwɔ hɔ saa asɛ ɛkɔ asɛ ɛba asɛ ɛkɔ asɛ ɛba ɛnɛ na adane ɛkyerɛ na abutu na ɛnɛ na adane na ɛkyerɛ na abutu a yɛsɛ adwene na nkɔ yie ɛwɔ sɛ wɔnyɛ anware wɔ mpo ni o Nti ɛwɔ sɛ wotwe wo ho. Obetumi so ka sɛ ɛɛm meware na ɔbɛsesa obɛkyɛngyi. Ɛno ɛno no soso sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a o menim ɔbaa bi a ɛɛ na ɔne bɛrima bi te a na bɛrima no yɛ obi ɛɛ ɔyɛ obi a ɔnom nsa ɛna bɛrima no abrabɔ yɛ basa but ɔbaa no ɛɛ na fufuo ka sɛ ah akosua ɛyɛ bɛrima yi a wopɛ sɛ ɔware ni n'abrabɔ nyɛ te bɛyɛ atwe wo firi ne nkyɛn ɛma nyame nokorɛ mu ɔbaa no yɛ dɛn ɛsɛ sa bɛrima no so nti yɛpɛ sɛ yɛbusa sɛ ɛno saa no ɛba no saa wobɛtena ho anaa ɛtumi ba yɛwɔ mmarima no bi wɔ hɔ a mhm. mmarima no bi wɔ hɔ a mhm. wosɛ saa na ɛsesa okay mmarima no bi wɔ hɔ a wosɛ saa na ɛsesa paa okay fi sɛ bɛrima bi wɔ hɔ a tibea no ɔwɔ mu no na ebia ne ɔno ne tibea no Nyɛ saa no na ɔpɛ no. Wahu, mekasa yi, wɔde ka kɔ nsɔhwɛ bi mu. Pɛn.
Pɛn. Mhm.
Wɔde ka kɔfa ɔbaa bi. Mhm. First. Mhm. Ɔba no ateetee naa. Ɔde ada ne nsa weɛ. I see.
So
ɔbɛyɛ a ɛnsɛ mfi no biam wɔgya no hɔ kɔ. mhm. because nsa na wasa akɔ awie no nti no mhm. wɔgya ne hɔ kɔ mhm. ɔbaa bi nso abɛfa ɔbɛtumi apɔlese no hyɛ no kama kama siesie no asiesie no ɛde nkakra wontumi fiti prɛko pɛ o wobɛbrɛ kakra ɛ hmm. bɛbrɛ kakra nanso so no ɛnam sɛ ɛnyɛ yize saa ɛnam mm, sɛ bɛrima no ɛte hɔ asɛm ase nti no ɔno nso de nkakra ɔbɛnom deɛ na ɛyɛ nkakra ah, nkakra wo ne ne mmienu asɛm a nyɛ afei na wode asɛm ne kɔ abɔnten na wode wode kɔ

na wode wo kunu asɛm adu abɔnten na wode wo kunu asɛm adu ɔda fufuo fie wode wo kunu asɛm adu ɔsɔfoɔ wode wo kunu asɛm baabiaa wode wo kunu asɛm ne nam wonyɛ ɔbaa papa ɔbaa ne sɛ ɛfane sɛ me kunu ne wo wonom nsa anaa wopɛ maa mewɔ kwan a mɛfa so a ɛyɛ nkakra nkakra mm. mefiti prɛko pɛ mhm. so ahu na sɛ bɛrima yi nom nsa na wosɔre na ɔbɛ fie hei cash na di n'akyi dabi antɔkwa dabi antɔkwa Da bi ntɔkwa, da bi ntɔkwa. Baa ne sɛn? Baa ne sɛn? Ɔba bɛrima no nso te sɛ abɔnten a. Na ɔkɔpɛ bi. Na ɔkɔ.
Na ɔkɔ.
Ɔkɔ abɔnten na sɛ ɔbaa bi nso te na bɛrima wei ne ho ɔfɛ na sɛ nsa no mu ne nti no, me nso mɛte no. Wɔn sɛ no ɔno nso ate no. Ɛ ɛwia ɔbɛbɔ ne babe. anwummerɛ na wabɔ no mm-hmm. anɔpa na wabɔ no mm-hmm. ɔde n'aduane abɛsi hɔ nsuo si ho mm-hmm. towel da ho nsɛmina si hɔ meka sɛ wosi fie hɔ wonya ne bi da wonya ne bi da bɛma ntɔkwa bɛma no nso fira adwuma ba ɔno nso na ɛbɛnoa saa mo wadie Wow!
So wohu?
Nti sɛ wo ne no di ntɔkwa yi, na sɛ opue, na sɛ yɛyɛ no sei a, wo feel sɛ ɔbɛka fie, ɔbɛka wo hɔ? Menyɛ sure.
Ah, ɔbɛkɔ akɔtena baabi a yɛbɔ no bib no. Baabi a n'asom bɛdwo no.
Awurade Nyankopɔn.
But, but, eh, asɛm a wokae no sɛ woyɛ ɔba na sɛ wode w'asɛm, wo kunu asɛm kɔ abɔnten ne biribi a, like, mama, eh, eh, eh, yɛpɛ sɛ yɛbisa wo, nsɛ asɛm a wokae sɛ amene no, I think sɛ incidents bi ɛkɔɔ so. ɛwɔ amerika ɛyɛ us man mu aten sɛ ɔsɔfo bi ɛne ne yere abusua sɛ mohwɛɛ aten sɛ monim saa story no a asɔfo no trɛtee ne yere sɛ ɔbɛku no ampaniampaa sɔfo no twituo aku ne yere no po po po po kapo kapo kapo aku ne yere no why a pastor killing uh, his, his uh, wife

Ɔbaa no anka nkyerɛ obia o, bɛrima no atrɛte ne sɛ mɛku, I will kill you, pehyew pehyew pehyew, mɛku. Na pehyew pehyew no, ɛɛ ɔbaa no ayɛ din because me me me me dɔ bɛrima no. Bɛrima no sɛ ɔdɔ me, me wɔ awareɛ no mu. Especially yɛ Kristofoɔ, wɔn sɛ ne ti kura ɛte koraa no a, na ɔhyɛ mu. Ne kɔn kura ebu koraa no a, na ɔhyɛ mu. Wate aseɛ? Eti no, ɛba ne se a, ɔbaa no nni ho kwan sɛ Ɔbɛka deɛ ne kunu aka akyɛ no akyerɛ obi anaa? Ɔnyɛ din saa. Sɛ wo maame wɔ hɔ. Mhm. So wohu? Yeah. Wo maame deɛ nti na wo maame wo wɔ? Wo maame wɔ hɔ. Mhm. Wobɛtumi kɔka kyɛ wo maame. Mhm. So wohu? Mhm. Bɛrima ne maame te ase a. Mhm. Wobɛtumi kɔka kyɛ bɛrima ne maame no. Ah, okay. Sɛ me kunu yɛ me sei. Saa. Na adamfo fa adamfoɔ no. Mhm. Ɛne abɔnten no a wode bɛkokɔ no ɛna ɛnyɛ no.
Saa. Because obi wɔ hɔ a ne deɛ a ɔte ho no ɛnyɛ o. Kankankankankankankankankan Awurade Nyankopɔn. Ɛnso so no wode wo deɛ kɔɔ yɛn kyɛ sɛ wɔhwiahwia wo deɛ nim. Meka sɛ nso no wo kunu ɔhwɛ wo paa wɔboa wo. Efiade yɛ wɔboa wo. Wo mma gyegyeɛ wɔgyegye. kyɛ sɛ biribi a bɛrima yɛ ɛyɛ sɛ wɔyɛ no wɔ fie hɔ biara no wɔyɛ mhm. so ho
deɛ ɔno wadamfo no no yɛnyɛ ne saa o ɛnyɛ ne saa mhm.
mm.
nti ɔno wɔhuahua wo die nim nti mo no a wɔhuahua wo die no ɛwɔ sɛ wowɔ baa no wodwene
adwene bi Oh, mhm. da biara nipa yi si wo fie da biara wɔsi wo fie ɛdeɛ nti na da biara wɔsi wo fie saa Ohiahia.
Ohiahia wo nsɛm mu, ohiahia w'abusua no mu. Mm. Ohiahia w'abusua no mu. Mm. So ho, na ade nti na ɔde ɔnkɔ tena ne fie.
Wonderful. Abusua, hey, wonderful. Abusua, in fact, eh, eh, yɛtwa ho kakra bi aba. Eh, yɛn nkɔmmɔdie yi asɔ, na ɛyɛ nkuranhyɛsɛm dwumadie. Moate aseɛ? A ɛɛ ɛba afewe mu ne afeɛ atwa mu nyinaa no. Nfa me ho koraa ɛredwiri me ba. Ɛnyɛ ndwiri me yie but ɛredwiri me ba. So ɔde aseɛ? Yɛn kɔmɔdie no asɔ. Ɔse deɛ ɔrehuahua. Ɔde aseɛ? Ɛti wo deɛ yɛtwa ho kakra bi aba. Yɛba a yɛbɛtoa so.

Ɛyɛ nkuranhyɛ ne dwumadie a ɛna ɛgu so a yɛwɔ so yi na sɛdeɛ mo nyinaa ma wɔahu no ɛyɛ nkuranhyɛ nsɛm ate ase awerɛkyekyerɛ nsɛm asɛm a ɛbɛka akyerɛ obi a n'ani bɛba ne ho soɔ nti yɛgu so a yɛtwe nkɔmmɔ yɛne yɛ maame delay ɔse deɛ wo delay me a mɛyɛ dɛn mɛdeletiw Wate aseɛ? If you delay me, I go delay to you. Wate aseɛ? Nti Akwadaa ehu daakye a na n'ani agye. Ɔpɛni twɛ n'ani a na ne werɛ aho. M'awerɛhosɛm paa na mekɛn me ntam kɛse. Obi wɔ hɔ a, ɔbɛkɔ, ɔbɛbɔ mpaeɛ saa, ɔkɔ ɔkɔ asɔrefie, ɔfa ha, ɔsere ha, ɔba fie nso so a, n'akoma mu. Obefie ne gya dam. Gya dam. Na obefie ne gya dam yi a wokɔbɔ mpa yɛ nyame nyame na obefiw. Onfiw.
Ah okay. Nyame na obefiw.
Wonyɛ deɛ. Ɛtumi boa ma aware oh, so saa. Mpa mpaebɔ wɔ hɔ. Nanso so no wo so kɔlɛte wo ho. Mm, ɛwɔ nneɛma bi ho. Ɛwɔ nneɛma bi ho. Mu adeɛ. Sa. Ɛso kɔ asɔre abɔ mpaeɛ. Ɔbɔ mpaeɛ tiatia mu hɛ nyame adwen ɛso mu hwee. Wo mu kurumfoɔ kuru nyɛ hwee. Wo mu yere. Bɔ yere du yere atɛm. Edu yere atɛm to yere ho. Bɛ pirikyi.
To yere ho woto yere ho woto yere ho. Ɛsɛ sɛ wobɛgyina asɔre dan no aka sɛ wo pirikyia wo pirikyia ma nsuo bom. Okay ɛdeɛ nim sɛ ebi a mpaebɔ na ɛtumi ma ne nyinaa na ɛte ɛbɛ mpaebɔ nko ara. Ɔbɛbu hɔ sɛ ɔbɛtumi akɔgyina asɔre dan mu ato nnwom kɛseɛ ayɛ mpaebɔ akɛseɛ yɛ mbɛ mfifira te naa ma ɛsɔ ne gu sɛdeɛ nsuo tɔ. Wow. Ɛso ma ne mmerɛ fie hwɛ ɔde awurade nyankopɔn.

Ebinom nso fo wɔ asɔre mu. Ɛno no, sɛ wobɛhuu ne deɛ no. Wobɛhuu ne deɛ. Na me deɛ wobɛtu me fo a mɛfa o. Wobɛtu me fo a mɛfa. So ɔkyɛ sɛ mehia fotuo. Oh, a me nso mede bɛbɔ mbra. Nti wobɛtu me fo a mɛfa. Nanso wo so tu wo ho fo. Ɔsomfoɔ bɔɔ w'abrabɔ wɔ wo fie. Ah okay.
Me deɛ ɔbɛtu mfo a mɛfa. Mm. Me, me, me, me sorry o, me, me yɛ ɔbaa me te awareɛ mu a me kunu tietie meɛ. Da bi ɔbo me, da bi ɔtetee me egu m'anim ase. Awareɛ no mentena ho anaa menyae? Ɛdeɛ na ɔbo wɔ?
Ɔbo me, sɛ menyɛ ne bɔne biara na ɔbo me ɛ. Obiara ne hɔ so ɔbɛyɛ wo kunu, ɔntumi nyɛ wo kunu biribi abra wo bɛrima no sɛbio ɔwɔ adwene a Anaasɛ wonni adwene nti ɔbɛbu ne yere saa for nothing. For nothing. Ah, okay. So, mm.
ebia ne wɔ biribi ɛwɔ hɔ. Meka sɛ edu anadwo koraa wo ma ne wo ne wo na. Ah, na de ho kame kame. Wo de ho kame kame na akɔda kinezima. Mm, no da no we na da bɛni. Ehe. Ah, okay. So, mm.
na afei sɛ ɔbɛyi sika anya ne ya. Ɛbɛyɛ ne ya. Ehe.
Ɔbɔ akɔmɔ ɛbɛyɛ ne ya. Ehe. Ma me sika nkɔtɔ biribi a ɛnyɛ ne ya. Ɛbɛyɛ ne ya dɛ. Ɛhɛn, na afei ara dɛn?
Ɛɛn, bɛ ne saa adeɛ ahwɛ, sɛ ɛden. Saa nti no, sɛ wɔreteetee wo a, ebia na ɛfiri wo suban nneɛma bi. Te suban no. Ɛwɔ fie no. Ɛwɔ fie no. Ɛna ebia bɛrima no, bɛrima no yɛ saa adeɛ no. Mekasa yi, wosɔre a, woadrɛse. Yeah.
Woapue.
Bɛrima no bɛba fie koraa na ɔnni hɔ. Ɔnni hɔ. Ɔku w'adamfoɔ. Ɔku w'adamfoɔ. Ɛkɔm de bɛrima yi. Ɛkɔm de no.
Ɔno ara na akɔwura gyaale. Mm. Kitchen ano aduane o. Ano aduane. Woba a wabɛtena ase. Abɛtena ase. Okura deɛ sɛbi wo de waba koraa mpo no a bɛrima no wɔ fie no deɛ ebi afa no sɛ wobɛn wohu sɛ bɛrima no adidi. Ah, okay. Kyɛda kɔhyɛ wo kitchen hɔ. Kyɛda ebu sa sɛ na ebi a bɛrima na woba time bɛn. Ɛɛ eh, ne me meyɛ fast yɛ aduane kakra. ama yɛadi hwɛ da kasaa so wohu mm, ɔbaa nyansafoɔ no no saa ɛna yɛfɛ no virtuous woman mm. ɔbaa a ɔnim nyansa ɔnim nyansa no no ɛno no saa ah, nti bi a bɛrima no bɛka sɛ oh ebi akɔsoa meba ɛno wonni fie no mayɛ biribi kɛkɛ na me koraa mpo no magya wo bi Mm, okay.
So wahu mm -hmm.
anaasɛ wanya obi kora o oh, mebaeɛ ma makeka biribi abom kora madi o ma me nti no deɛ pɛ kakra a wobɛdie so wahu ɛnso no wowie a ebia na ɔso o oh, bi a bɛma na fa sɛ bɛtom bi ne yɛnya yɛdi wode adi kakra so wahu saa ne buafu koraa na ɔsi akonnwa no mu a deɛ woyɛɛyɛ nti no o oh, Wodeɛ fa nsa bɛtum kakra ma wodeɛ mpaakyɛ wodeɛ kyɛ makyɛ na makyɛ ebi a sei ne sei bohu na afei n'akoma no kɔ fam mm, akoma no apagya no kɔ fam na ɛkɔ fam bohu sɛ ɛhɔ no ɔbɛdwen adwene bi ahɛ n'adwene mu mm-hmm. nti abufuo no a wode wobaeɛ na ɔde te hɔ no ɔde te hɔ no ɛbɛkɔ fam Mm, na wodeɛ woba no sɛ afei na ɔbɛne nam soɔ nam no so fa telefon eh? ansa ne nafoɔ kasa ah, ebi tumi gyina telefon so three hours five hours na adɛn nyata mma ne kunu mene bi nyata mma ne yere
wow abusua abusua ɛɛ eh, nyame nhyira wo yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ nkurahyɛsɛm dwumadie na yɛne yɛ maame delay wo delay me a mɛyɛ dɛn mɛ delete you ade aseɛ ɛna ahyia if you delay me i will delay you ha ɛna me na ahyia yɛdi nkɔmmɔ na yɛn nkɔmmɔ yi asɔ paa na mehyira ɛyɛ adwumadie bi a yɛde brɛ mu afei mu ne afei ɛbɛ nyinaa mu ɛwɔ rich praise tv a ɛwɔ youtube nkuranhyɛm sɛm dwumadie ɛno na yɛtie ɛno na ɛkyekyere yɛ werɛ ɛmɛ wo hyira wo wedeɛ yɛtwa wo kakra bi yɛba a yɛbɛtoa so Akwadaa hu daakye a na n'ani agye. Ɔpanin twa n'ani a na ne werɛ aho. M'awerɛhosɛm paa na mekɛn me ntam kɛse. Yo abusuafo, yɛtwa ho akra yɛasan aba. Ɛyɛ nkuranhyɛsɛm dwumadie na yɛgu so a yɛwɔ so yi. Yɛne yɛn maame delay a, wo delay me a, me delay you na ɛnna ahyia yɛne no kasa. In fact, mama, Nyame nhyira wo. Amen. Yɛpɛ sɛ yɛbisa wo sɛ eh, w'abrabɔ mu no woayɛ obi bɔne pɛn? Oh,
me mentumi nkyerɛ me mmom deɛ memenim sɛ menyɛ obi bɔne. Woyɛ sure?
Yeah.
Na sɛ bi a mayɛ obi bɔne deɛ a mentumi nhu. Sɛ bi a deɛ ebi a ne yɛ a mɛyɛ no. Si mu. Womfa bɛma bi ansi mu pɛn.
Mm. Me mempɛ wo a menyi wo sika nni. Gyegye bɛma sika di dwane. No no no no no mempɛ wo a menyi wo sika nni. Wo sika no nhia me. Oh, woyɛ bi.
Manyɛ bi da.
Ah, wama wonyɛ bi.
Me? Ɛhɛ.
Nti na meka. Mekɔda bi a ho afɛ sɛ woanyɛ bi. Ɛna meka sɛ, ɛno na nka ɛno na wode bɛha me no. Ɛna na woteɛ no.
Santaase hɔ no. Ɛma santaase ma ɛne kofuro ma ne asafofo ma deɛ. Ɛbɛ ma ne sɛ wo ne sika nkoho. Ee, o boa. Sika nkoho. Ɛyɛ tie. Na tie, bɛ ma me me me me asafo. memories ɛhɔ ne deɛ ɔbɔ yes asafo ah, memories ɔna mete na yɛ ɛhɔ ne deɛ wone sika you don go there ɔde aseɛ na ɔdura na adwuma hɔ na bɔ sɛ yes hotel mmaa mu mmaa ɛnyɛ mmaa ɛgya ɛhɔ nice girls you know na sɛ sɛ ɔti tu ebi na ɔto a do fɛntwa wɔn sɛ ɛmira sɛ ne ba

Wow.
Ebo odue ku. Mm.
Akwadaa ehu daakye ana n'ani agye ɔpɛni twɛ n'ani ana ne wura ho mara ho sɛ mpaa na mekɛn me ntam kɛseɛ. yɛpɛ sɛ yɛbusa wo sɛ mfonsoɔ bɛn paa na wayɛ no wɔ life mu a wonim yie a nka woanyɛ Hmm.
Fonsoɔ deɛ, ebiara ne sukuu yi. Wow.
Ɛnom ne me fonsoɔ kɛseɛ paa. Na menim sɛ nnuro bi bɛba amena ayɛ sei.
Wow. So ho.
Ɛnti na me da biara meka kyerɛ nkora yi sɛ, me ka ɛnɛ yi ka mebɛyɛ sɛ wɔn mu a. ka me nfɛ sukuu ni agorɔ keteketekete ka me nfɛ sukuu ni agorɔ because sɛ ka me hwɛ so kɔɔ sukuu na menim sɛ meyɛ me maame ne me papa mm. nti mema sika dii m'anim ntɛm mepɛ adwadie ntɛm so ho nti no me no akɔyɛ sɛ na memfa Sɛ me maame a na medi dwa kosi fie a, taxi to mma sɛ etwam. Oho, mankɔ sukuu nyinaa nti na metumi di me dwa nya sika. Na minya sika. So mamfa me masɛm so ansi m'ani so. Me na m'ani bere m'adwadie ankasa. Na m'ani bere dwadie paa nti mamfa me masɛm ansi m'ani so. Nti mekyɛ biara mekasa kyerɛ Nkura ne sɛ mesrɛ mo mema nkɔ sukuu no o nti ɛwɔ sɛ mo yere mo ho na mo kɔ sukuu no mesrɛ mo na mo mɛsi ma nan mo mɛkɔ sukuu no hwɛ me mm. na me sukuu no ma ntumi ankɔ bi ti na mebrɛ ɛde ɛhwɛ mo no. na sukuu no yɛkɔ hwɛ maame mo. Ei, sɛ yiyɛ sɛ sɛbi o sɛbi obi a ɔwɔ adwene deɛ obi a ɔwɔ ho deɛ ɔmaame na ɔpapa abrɛ ne ho. nti wɔ sɛ a ɛwɔ sɛ me nso no mɛkɔ sukuu aduru akyire anaasɛ mɛkɔ sukuu a mɛnya nimdeɛ yɛ adwuma sɛ na ɛwɔ sɛ me nso mehwɛ me maame ne me papa kɔpem sɛ ɔmbɛwuo ɛbɛbieeɛ sɛ obi wɔ hɔ nso a wɔnni adwene no ɔno wɔmfa ho koraa wɔmfa ho because ɔno ɔmfa ho ɔsa de bɔ anakɔhwi bra koraa mm. wonderful so wɔde bɔ na kɔhwɛ nti adeɛ a ama wɔn no hu wɔ abrabɔ no mu sɛ ɛne sukuu no yeah ɛno paa deɛ nti ka bɛyɛ abɔfra bi mu a ka sukuu no deɛ ka me mfɛ ni agorɔ ka mɛsɛ saa bɔ so sɛ yɛ ka me mfɛ ni agorɔ wonderful mfɛ ni agorɔ koraa wonderful wonderful so ɛna mi ase paa nti mesɛ mehwɛ nkora mehwɛ mehwɛ so obi Ɛyɛ nneɛma bi fa sukuu sukuu ho a metumi hwɛ nnipa no sɛ yɛ ara na makae nneɛma bi wɔ m'adwene mu sɛ ah, ah. mayɛ me ho paa me paa me ni mekɛse a metetie paa nti ka mekɔɔ sukuu dura akyiri a ɔho
na ɔto office bi awurade nyankopɔn yes na matwa me seven seven yes uh, uh, hello secretary please call him for me eh. Hey, awurade nyame
ɛnyɛ onyame adwene ne nipa adwene ɔtaseɛ gyina ne hyɛ mu die mu no saa na ɛwɔ sɛ ɛba no kyerɛ nyankopɔn ase sɛ ne da akyi so yɛkyerɛ nsa frɛ wo baeɛ mm. yɛpɛ sɛ wohwɛ kamera yi ma yɛ na afotuo bɛn paa na wobɛtumi de ama wiase mm. ɛne mmeranteɛ nsɛm a eh, waka akyerɛ yɛ yi mm. afotuo bɛn paa na wobɛtumi de ama yɛn a ɛbɛtumi aboa yɛn ahyɛ obi nkuran nsɛm a ɔka nyinaa no yɛtie ne nyinaa deɛ but yɛpɛ sɛ wohwɛ camera yi ma yɛ na woka bi kyerɛ yɛ hmm.
afutuo a mpɛ sɛ metu mmeranteɛ ne mmabaawa no so sɛ hmm. ɛnɛ mmabaawa ne nnɛ ne mmeranteɛ no a moasi soɔ no hmm. monsusu ma sika aniberɛ mmra mo afam hmm. woayere wo ho ɛyɛ w'adwuma na pɛ wo sika sɛ wokɔ sukuu a yere wokɔ sukuu kɔ sukuu na bɛbɔ degree ne daakye daakye no ɛtumi mhm. aboa wo daakye na wanka sɛ me maame ɛna ɛyɛɛ me sei me mm. papa na ɛyɛɛ me sei mm. daabi da wankasa fa adwene mm. sɛ ɛwɔ sɛ mekɔ sukuu mm. ɛwɔ sɛ meyɛ adwuma yɛ adwuma mebrɛ me ara mebrɛ me ho yɛ m'adwuma me ara mebrɛ me ho yɛ m'adwuma pɛ me sika mm. na mede yɛ na ɛfa sɛ sika ani berɛ sika ani berɛ sika ani berɛ meyɔnko wɔ wei ɛwɔ sɛ me so mefɔ so ara na me so mekɔyɛ bi abra ɛnyɛ wankasa ankasa w'adwuma na ɛkɔyɛ sikaduro ɛkɔda ne wo korɔ no Ɛkɔ yie yɛ ɛmmoa wo. Ɛmmoa wo. Nti mesrɛ mo, mmabaawa ne ne mmeranteɛ a mote soɔ, mesrɛ mo aa, deɛ mɛtumi aka akyerɛ mo aa ne sɛ, yere ho yɛ adwuma, yere ho kɔ sukuu na sua w'adeɛ, na daakye daakye no, abɛsi wo yie. Ɛna afei nso no, ɛmmɛ nnipa ho mmɔ wo. Okay.
What the way menipa ho mo. Okay. Ti wani menipa. Okay.
Ti meni wani menipa. Okay. Bua obi ho chi no abua no. Okay. Bua obi emfa ni de nipa ne ye se ne ho tan. Okay. Se ne ho nye tan.
Okay. Emfa de nipa ne ye mesrɛ mo. Ya mo ntwi nipa memo na mo ma ne nipa afutuo. Na mo nka mo ho nko nipa ho se de mo so mo benya afutuo free. nnipa ho, na daakye daakye no, atumi aboa mo abrabɔ. Wate? Deɛ mɛtumi aka akyerɛ mmeranteɛ ne mmabaawa. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Wei deɛ, maame delay. Wo delay me a. Mɛ delay to you.
Wo delay me a. Mɛ delay to you. Mɛ delay to you. Nyame nhyira wo. Amen. Nipa abusua, yɛde Awurade Nyankopɔn ase sɛ ne da yi so ɛɛ mo ba dwumadie yi so. Ɛyɛ nkurahyɛ nsɛm dwumadie Na me din de Deacon Richmond Dua a mewɔ Bremen, Germany. In fact, dwumadie yi ɛbɛboa yɛn afe yi mu ne afe a ɛbɛ nyinaa mu. Mesrɛ wo sɛ hyɛ ma obi, hyɛ ma obi. Na wonim ɔkyena asɛm. Saa nso na menim ɔkyena asɛm. Wo nua bi pɛ sɛ ɔku ne ho. Wo nua bi pɛ sɛ ɔhyɛ ne ho akɔmfo. Nkuranhyɛ nsɛm bɛtumi aboa saa onua korɔ no. Ewiase yi, amanneɛ nko ara. Ɛrenkyɛ na Yesu aba. Ɛrenkyɛ na wiase atwam akɔ. Nti ɔhaw bi a wo nua bi rekɔ mu no, ɛyɛ awareɛ mu, ɛyɛ abusua mu, ɛyɛ nnamfoɔ mu, nneɛma biara a ɛhyɛ nipa bi so no, wo nkuranhyɛ nsɛm no ɛbɛtumi agye onipa no. Ɛti mesrɛ wo sɛ, bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe to Rich Praise TV ɛwɔ YouTube. Nyame adom, yɛtwa sini so wɔ hɔ Sini bebree wɔ hɔ a afe wei mu ne afe a ɛba yi nyinaa mu no yɛbɛtwa bebree wɔ hɔ. Bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe to Rich Praise TV na follow yɛn so so wɔ Facebook ahaa ɛyɛ Rich Movie Production wɔ Facebook follow yɛ wɔ hɔ Nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ papaapa Nyame adom a yɛbɛsa ahyia mama delay god bless you ɛna sɛ yɛfrɛ wo soso yɛto nsa frɛ wo baeɛ mm. in fact nsɛm a nyame anam so aka akyerɛ no yɛni aso bebree na yɛni aso nyame ɔnhyɛ paapa na ɔnyɛ ɔkɛsɛ ne afutu sɛm a ɔde brɛ abusua ha na ɛde bɛsie nyame yɛ adom a ɛbɛsae ateɛ nka bye bye